Hiih jangan langsung nang mana mandau mana mandau jangan dulu sabar sabar lah hiih aku gin jujur merasa sedih juga dan merasa sakit juga ketika uh, disambat kayak itu tuh dengan kalimat-kalimat yang yang menyakitkan lah tapi kita lihat konteks pembicaraannya itu ya kalau leh secara utuh nah tapi sabar lu lah santai lu nah

nang bejugit-jugit hiih kita tuh perlu juga menjaga nama baik uh, tempat tinggal kita ketika di disambati oleh orang nah makanya aku di sini untuk apa yo mengcounter lah uh, habis itu juga lawan menghimbau kepada pasukan-pasukan Troy ini kan pasukan Troy aku tahu lah bubuhan nang Hangling Dharma ii mandau berapa bilah di rumah Iya kalo, kalo misalnya ngintu nang bermain aku kada handak nang kaya itu kawan, kita santai ja sini sabar, hiih jadi buhan ikam nonton sampai habis lah, aku ni menyambat kaya ini tarus nah seolah-olah modelnya memanjangi durasi padahal kada kawan ai, aku dasar handak berukuk nyantai lo.

aku tuh kada ngerti juga lah kenapa sidin tuh jadi sampai berpandir kayak ini maksudku tuh ketika lah uh, kita tuh uh, apa ya oleh kada ketuju lawan orang jangan aneh nih pembahasannya kemana-mana sampai membawa hal yang lebih luas daripada itu paham lah maksudnya contohnya misalnya aku kada suka lawan A nah kebetulan A ini uh, ada bisi kabun rambutan nah yang betul kabun rambutannya itu nang aku sambati bahwa kabun rambutannya tuh uh, apa macam-macam mah nah itu kan hal nang kada elok lagi udah membenci ti kita paham lah manusia pasti bisi rasa benci membenci itu pasti

eh anak eh, apa jin bukan anak kayak itu kata deh nah ini batu masuk kalau lagi ke hal yang lebih detail yaitu masyarakatnya itu adalah sesosok kuntilanak dan genderowo kan aku kan hendak disambat nang itu iya, iya kalau the mang pian mang pernah lah mang ke Kalimantan apa Kalimantan kada kada sejelek mang pian kira ii

nang ada di video gini lah aku kada ada ada kawan nih eh dasar bujur nih jadi mana ada jadinya orang yang dari dari satu daerah pindah ke sini ke Kalimantan gini eh batu disauti pun nang kawan hanya monyet jadi hakun han jadi itu tuh sedikit banyaknya ada juga menyinggung bebuhan nang nang nang nang akhirnya mencari gawe entah ke Kalimantan jadi segala hal akhirnya bisa untuk di apa tersinggung gitu nah orang kenapa gerang tuh tuh asan kalau aku sudah nonton videonya nih itu kata-kata yang paling menyakitkan itu sini nah menurutku bagiku disambat monyet itu nah warik bosai warik disambat kan kita buan Kalimantan bungas-bungas orangnya ikam ingat kada muha kada bungas chat kada dibalas tuh Kalimantan tuh ih aku aku kawa memadahkan roda bubuhannya nih yang lain-lain nih Kalimantan nih bungas-bungas bos ay ih nang kaya warik mungkin kada ada di Kalimantan ini nang kaya warik kada ada ada wariknya ha di Pulau Kambang betuyuk hihi amun manusianya bungas-bungas eh, apalagi Kalimantan banyunya bersih-bersih kami kekayaan alamnya luar biasa kan jadi banyak hal yang bisa kita banggakan jadi mungkin si Din ini Pandir si Din ini kada tahu fakta tentang Kalimantan ini kayak apa. Kalimantan ini sugih busai. Iya tambang manambang banyak kita di sini. Iya kalau apa ngarannya tuh pohon-pohonan masih rimbun aja. Nyaman kita behinak. Ya kalau gedung-gedung pun kita kada kalah juga. Kimol, duta mall ada. Kita bisi juga bioskop ada. Kan anak nonton nang mana kita? ya kalau jadi ini nih hal nang paling aku garis bawahi ini disambati warik nih nih ih yang mungkin aku kada kawan menerima bubungesnya kita disambut warik oke lanjut

Han, aku ada melihat video uh, reaksi bubuhan uh, Kalimantan, suku-sukunya tuh. Ikem coba kan, ini kada kawa lagi dah, pian muha pian tuh kelihatan di Kalimantan tuh bahaya. Baik kada usah ke sini. Ih, Kalimantan tuh kayak budaya kaya bahasa kaya jujuran gin murah-murah di sini asal cocok pamandirannya aja jadi bagi kekawananku yang menonton ini uh, kita sakit hati sewajarnya lah eh, karena apa yang disambat sidin ini banyak yang kada bujur eh, faktanya Kalimantan ini kawannya orangnya bungas-bungas lain tempat buang jin apa jin buang anak lain lain orang-orangnya kita manusia nang bungas-bungas lain genderuwo kuntuli anak kan iya kan lo jadi kada kada kada kada perlu untuk uh, sakit hati bayi macimat tapi kita ingatakan juga ii bahwa kata-kata itu kalau lagi ditarik ulang jadi apabila ada melihat sidin ya janganlah ii kita negara hukum bosai begegamat aja aku berharap mudahan ada prosesnya ini ini lah ih jangan dibiarkan aja nang kayak ini mahir kena muntung ih ampih dah muha kada bungasit kali dibalas muntung padas uh, maka batimpas

eh baik-baik lawan religius ikam kurang religius apalagi lalu ha di Martapura betuyuk nah bubuhan santri laluan membawa kitab an jadi Kalimantan nih bungas tau lah Ii. dan aku bangga aku bangga pribadi sebagai warga Kalimantan Ii. warga Kalimantan tuh kekayaannya luar biasa aku udah nyambat tadi berapa kali dah Ii. orang-orangnya baik-baik religius

nah itu dulu itu konteks pembicaranya itu sebenarnya konteksnya si Den kada kada suka lawan pemindahan ibu kota tapi si Den menyambeti Kalimantan itu nah sebenarnya yang di situ salahnya Tapi aku yakin dalam hati sidin nang paling dalam sidin kadada niat sedikit pun untuk menghina orang Kalimantan kadada. Jadi itu sekadar salah kata benernya. Tapi pulang sebagai seseorang nang uh, beisi jabatan kita harus ngerti juga posisi kita tuh di mana kawan nah ini pelajaran juga kan kita bertahan lah kita tuh harus kenal lawan diri kita kita nih siapa kita nih di posisi mana apabila kita salah bepandir maka fatal akibatnya itu tuh kawannya kita harus ngerti lah ih amun nang kayak aku ha misalnya sasalah pandir di kampung-kampung ada masalah hai tapi misalnya udah jadi pejabat segala macam itu pandiran nih harus tertata harus terkontrol

nih di kampung-kampung pambakal-pambakal nih jangan nang bepandir tuh nah palapau palapau pandiran kita tuh berpotensi untuk memecah belah warga bisa makanya kita harus berpandir tuh dengan dengan beungap hulu hanya berucap kayak itu kalau bahasa orang bahari nah kayak itu tuh itu pesannya kawan lah eh yang penting gasan bubuhan kita bertahan aku kada memadai bubuhanmu tapi kita di sini sama-sama belajar bahwa hal itu tuh penting untuk kita sadari eh jangan saling merendahkan nih apalagi kita sama-sama Indonesia jangan berkelahian eh kita jagalah eh kita toleransi kita hidup rukun damai segala macam eh, eh Han. Warga Kalimantan apakah memaafkan? Kalau ulun pribadi ulun memaafkan pian aja. Ih, asal jangan lagi mengulangi hal nang macam ini. Ah, lamun kawa jua kalau pian tu kada suka lawan satu hal, jangan menyangkutkan ke hal-hal yang lain. Han, nang macam ini nih. Han, jangan lagi lah, jangan, jangan. Kita damai aja di sini. Oke, terima kasih gasan bubuhan pian yang sudah nonton.